Ar re a oa dezhi o vont en-dro re Gemperl.
Gwechall veze ket implijet kement-se gant ar Vretoned Nann, Evit petra veze implijet al linat neuze? pa, pas, pas lui dibietto. Peger ul loened a zebr ken eo. Met memes tra pa oant sec'h e veze debret gant al loened. Ya, ba foen.
Ba foen.
Aze a blije dezhe.
Ya. N'eus da betra servij al linat evit an dud evit soignañ petra rhumatisme?
Ya, int bileg al linat. Gant linat. Aze 'beus gwell? Gwelet 'beus tud oc'h ober se? Ya.
Ya, met rifin ket. Met diboa pell zo, ma chom zo triwiged vloaz. Ze balinat mein.
Ma ke ar gant vi pronot legume a chendel. Ze bene. Mon ke maro gante. Ha neus c'hwi peus dastum anezhi? Ya. Ha peseurt mare ar bloaz eo dastum anezhi? Ben de...
Ne amzer. N'en eo amzer int gwelloc'h. Ah ben ya. Ya.
Pe vi gal troc'h en en gal en gal, bouzorin nevez ha tadrou quoi. Mhm.
N'eus rupeus bet atao linad ba o jardrin? O ya, to, to, to.
To, to.
Ar rupeus roet linad d'o pugale ingal ivez? Ya, e ouien ket, pa ne se ne feze ket e venne. Neuze e lakae ba zoubenn?
Ret eo dastum just ar penn al linad, an delione? Delione.
Ya, hag àr-lerc'h neus lakaat-mañ ba'n dour, met pas re pas pas re bell amzer.
Ronket moas james mañ. Hmm. Met basen eo ba'aman raok. Ba'aman?
Ya. Ah ya. Gant oignon. Mm-hmm. Hag àr-lerc'h ma lakaat dour.
Hag erlec'h n'eus dienn hag uiaou evit servij àr-lerc'h. Ma dor a nui pe zaou pe bon tout depend pegen zoub en peus. Hag me me lakan dour tammig ha tammig ha tammig e dour tomm tomm tomm ha nui boac'h ha mouss. Ya.
Mais j'en vais in Galles quoi evit ne je tamm ket tamm ui poart barzh. Barzh ar zoumen?
Na.
Ui lakaomp ket gwenn un ui. Ah ya, just ar melen. Hag ui a ra
refer une crème anglaise.

Zoubenn vat. Zoubenn linad zo zib- loube- zoubenn vat. Neuze, er zoubenn, en tizann ivez? Ya, Ha penaos vez graet an tizann gant euh, linad? oh ben, vi laka, ben, tout, euh, vi en tasad, ben laka euh, teer, pider euh, Delien?
delien, ya.
Ok.
Ha juste, euh, ha pas de pell pe an dour tomm war-hor, pas de pemp minutes pe... Pemp minutes, Pemp minutes. la mat.
Ha me me eo anv da mil da da. Da mil, gwelloc'h eo. Ha model evit serriñ al linad, penaos vez graet evit kaout tizhad linad 'pad ar goañv? Ma 'm eus taol linad, mañ. Cos 'mañ droc'h anezhi. Ha memes tro linat fresk. Ah ya, n'eus n'eo ket dav sec'hiñ al linat.
Renechet ba o jardin kalz anezhe. Ya, gwelloc'h eo met c'hwi ne rit ket peger ho peus a-hed an amzer. Vitamin ha protein zo barzh? Me ba linat zo kalz kalz traoù evit bugale gwan douzh evit re gozh ha dorret tout. N'eus gwell ar vefe d'ar re gozh ha d'ar re vin dibilinat bemdez? Pas bemdez. Ya, gwech ar vun.
Bon, il y a muioc'h e wech, pas du-zu, ne.
Ah ya. Div pe der wech. Div pe der gwech ar vun.